Ɔbɔ adeɛ no adaworo ma yɛn nyinaa yɛ ho yɛ. Yɛde aseda kɛseɛ yɛde ma Otweaduam Mpo Nyame ɛsiane sɛ anuanom ɔne yɛn adi no yie. Ɛnɛ biribi kakraa bi na mede ba abɛto mo anim na yɛn nyinaa yɛadwendwene ho. Ɛne sɛ me nua, at times no ɛyɛ a yɛfeel sɛ me maame na ɛkaeɛ ɔse bafan wɔ hɔ yi a na ɔnim sɛ wɔyi ɔni nanso wɔnim sɛ ɔno ankasa sɛ dwene to na wɔyɛ dɛn wɔsɛe no. Abere biara no, sɛ yɛyɛ adeɛ atia obi a, ɛyɛ a yɛnwene akyire sɛ ɛbɛtumi ayɛ dɛn ato yɛn. Yes, ɛbɛtumi ato yɛn. Ɛno nti na mpanyinfoɔ se, sɛ woto bɔɔl ɛbɔ ɛdan a, ɛsan ɛba wɔ so back. Wo ne nipa, wo ne wo dɔfo bi te hɔ nom. Wo deɛ wonim sɛ wo ne no ara na ɛrekɔ na wo ne no reba. Wo deɛ woayi w'adwene mu kann na wo ne no te hɔ no. Biribiara womfa biribiara nsi nsie no. Woma ne hu nea ɛrekɔ biara. Nanso no ɛnam sɛ tiri wɔ hɔ yi ɛnyɛ bɔnfrɛ na watwa watwa mu wode ato apa mu ahu sɛnea mu si tie nti no na mokɔ. Wogye no di ara, wote aseɛ. Me nua, ɛnnɛ yɛnnye nnipa nni bebree saa o. Hmm. Ɛnnɛ, nnipa no a yɛne wɔn rekɔ no, sɛ wɔyɛ hwan? Mennye ntwe nni adoa sɛ wɔyɛ hwan, ɛnnɛ yɛnnye nnipa nni. First verse no a na yɛn nananom, wote aseɛ, yɛn nana nananom, wɔn ka wɔn history, wɔn abakwasɛm de kyerɛ yɛn no. Sɛnea na ewiase no si tie no a na emu anigyeɛ na emu dɛ. Na sɛ obi kɔto sɛ obi sika koraa da hɔ nom a onua wɔbɛfa sika no na wahwehwɛ nipa no de akɔ akɔma no no. Ɛnnɛ ɛnte saa. Ekura wo koraa no a yɛgye afiri wo nsam na ɛnsɛ afiri atɔ. A ɛnna sɛ ne hallelujah nyame na ɛde akyɛ me. Me nua. Wo ne wo dɔfo wɔ hɔnom. Ɛnam ɔdɔ nti, ɔpɛ sɛ biribiara no ɛyɛ asomdwoe. Nyame ayɛ adom moasi dan. Nyame ayɛ adom moabue store. a woyɛ dɛn wote ano kama. Na abere bi a ɛyɛ a na mmaa no sɛbi mmaa no bi titiriw na ɛyɛ a na ɛkɔfa saa ɔhaw wei no mu nyinaa yɛ dɛn ɛde ba. wo ne nipa no hɔnom no a wɔne wɔte asomdwee mu no sɛbea nipa bebree ne nipa bi ɛtu anammɔn na sɛ nipa no wɔ fam brɛ ne ho ase ma no anaasɛ nea wɔhia bia no ɔde ma no ayɛ anasɛ bi ɛyɛ na nipa no bi firi sɛ nipa no agyimi ɛnyɛ agyimi na wagyimi wɔ hɔ ɛnyɛ gyimi na wagyimi Na mmom ɔdɔ wɔ hɔ yi, ɛyɛ nneɛma bebree. Sɛ na ɔfrɛ no sɛ wo kunu anaasɛ nea wo dɔfo no wabia ama wo no a wote ano no, wo nso woayɛ w'adwene sɛ biribiara bɛtumi asi Ɛno nti no, woreyɛ dɛn? Wo nso, ɛwɔ sɛ woyɛ biribi wɔ akyiri na akyiri anko biribi si a, sɛ awaregyae anaasɛ ebia mo ntam tete a, wo nso woayɛ dɛn? Woanya biribi ayɛ dɛn de wo ho ato so. Onua, ɛfa baabi no ɛyɛ asomdwoe, ɛfa baabi nso ɛnyɛ. Esiane sɛ nnipa no a wɔne wo te hɔnom no, wɔn ankasa wɔahu sɛ biribiara no, wɔmfa nsisi wo. Adɛn nti na wo no wunya saa adwene wei de atia no? Woama wo nua barima, wode, ɛfrɛ no sɛn, eh, sika akɔma wo nua barima sɛ wo nua no nyɛ dɛn? Ɛmfa ntɔ asase na ɔnstate na ɔnsi dan mma wo secret. Ɛnam sɛ wompɛ sɛ barima no bɛhu sɛ woreyɛ agyapadeɛ bi no nti no, woama wo nua barima no na ɛde ne din ayɛ dɛn? Ayɛ nkrataa ne biribiara. Ɛyɛ good. Na mmerɛ a wo nua no yɛɛ biribiara wieeɛ no, wo deɛ wode w'ani agye, wonim sɛ seesei deɛ woanya biribi da w'akyi a, seesei ara no sɛ biribi si a, wowɔ baabi a wode wo ho bɛkɔ akɔ akɔtwere. Ɛyɛ wo nuabarima no akɔ akɔ akɔware, ɔne ne yere na ɛte fie hɔnom, na ɔbaa no nso hu sɛnea fie no si teɛ ne sɛnea nneɛma si rekɔ no, ɔno nso mpɛ sɛ ne nsa bɛsi fam. Ɛno nti no, wɔde pressure agu wo nuabarima no so ara sɛ, Adɛn nti na ɛwɔ sɛ wotena hɔnom na wogyaagyaa ho saa? Ɛnnɛ yɛnyɛ saa o. Ɛnnɛ, wiase no a ɛwɔ no, ɛwɔ sɛ wubue w'ani, woma w'ani teɛ. Krataa yi, ɛdan pepɛse, wo din na ɛwɔ soɔ. Ɛdeɛn na ɛkyerɛ sɛ wo nua no dea? Ɛdeɛn na ɛkyerɛ sɛ wo nua no dea? Yi w'adwene firi so sɛ na me me sista dea me sista dea. Wo wo din na wɔsoɔ nti fa ɛyɛ yɛ dea. Ɔbaa no ma barima no anya adwene bi sɛ ampa ampa ara wote aseɛ yi after all ɔno no ɔte aburokyerɛ ɔnom nso ɔno nso ɔ enjoy na meme no mewɔ hanom na sɛ wode ayi ama me na sɛ sɛ me din na ɛwɔ so deɛ a sɛnea ɛnneɛ mɛtumi afa Ná ɔbaa yi ayɛ dɛn aka saa asɛm yi de akyerɛ ne kunu yi ama barima yi da n'adwadwene mu? Ɔbaa no aba fie. Ɔbaa fie no a ɔno no onim sɛ ɔba ba bɛyɛ dɛn, ɔba ba bɛgye ne dan. Na afei no wayɛ n'adwene sɛ sesei no ɔnkɔ bio. Ɛnam sɛ wapɛ sika bi, capital bi akuta a ɔba abɛtena Ghana ayɛ adwuma. Ɛnam sɛ ɔne barima no ntam no ntawantawa bi aba nti no, ɛnam nea n'ani da soɔ no nti no, kyerɛ sɛ ɔmfa n'adwene mma barima no bio. Ɛno nti ɔreba fie aba abɛ settle down. Onua. Ɔbaeɛ no, ɔkɔbisaa ne, ne, ne ɛfrɛ no sɛ ne nua no pɛpɛ, eh, dan no ho pɛpɛs a, ne nua no twetwetwe ne ho. Afei deɛ ne bɛbaa ne sɛ, Ne nua no, ɛ-ɛ ɛyɛ ɔbaa no n'akumaa no anni no ntɔkwa sɛ ɔno ɔte ne kunu fie nti ɔno nso nkɔtena ne kunu fie. Wɔse what do you mean? Wote hwan kunu fie? Ɛdan mea na mesiyɛ. Me na mema me nua ne sika ma ne deɛ dɛn ɛde tɔ ɛyi ɛɛ plot no esii dan ne nyinaa. Ampa ne nua bɛrima ne bae na ɔbaa ne bisaa ne sɛ ka kyerɛ kasa kyerɛ wo yere no sɛ wɔnim sɛ ɛdan no yɛ me deɛ a ka biribi kyerɛ no. Afei na barima no nso ba bɛgyina hɔ aka sɛ, Ae, sista, na sɛ dan yi a woreka ho asɛm yi, ɛdan yi, me din na ɛwɔ soɔ, wote aseɛ? Wo din na ɛwɔ soɔ, nso what? Afei na n'akumaa no ba bɛdi agyina. Ɔba abɛgyina mu aka sɛ, Ae, so wahu? Meka, meka a woyɛ w'ano dendeenden. Me kunu din na ɛwɔ soɔ, na ne din na ɛwɔ soɔ, ɛdeɛn na ɛkyerɛ sɛ wo, ɛndeɛ, ɛndeɛ, ɛndeɛ, ɛndeɛ, makyiri asɛm a, once a ne din wɔ soɔ no deɛ, sei na dan no ɛyɛ me dea, because me kunu no no. Ɛno nti no, sɛ wo, wo feel sɛ wo dan ayera a, kɔ na kɔhwehwɛ bi. Ade no ayɛ mansotwe, mansotwe, mansotwe, man yɛkɔ wokɔ baabi a wobɛdi fɔ ɛsiane sɛ papers no wo nua bɛrima no din na ɛwɔ soɔ. Onua, ɔbaa no a bɛrima no kɔ waree no no, ɔbaa Jezebel, wɔde aniɛden asɔ bɛrima no mu saa ma wɔn ayɛ dɛ wɔn agye ɛdan no afiri ne nua no nsam. Ama ne sista yi de ho ho ho ho saa abɔ afa no adwenem ma sesei no ɔda yaresabea. Ɛmfa ne ho kora obewu kora wɔ mu. Anuanom, so wahu? Bɛrima no a wo ne ne teɛ no a ɔne ɔne wo biribiara ɔne ɔne wo yɛ biribiara asomdwoeɛ mu ɛrekɔ ɛreba ɛrekɔ ɛreba no wahu sɛ adwene a adwene bɔne a wonyaa wɔ n'akyi a wo no yɛ dɛn woboaboa sika sika nda biara sika bɛrima bisa wo a ɛnɛ na ɛwɔ ayɛ sei ayɛ sei adwuma no ntumi nkɔ so ɛnam sika no a woyɛ dɛ woboa no wode kɔsi dan no nti wote aseɛ ne nyinaa bɛrima no nka hwee Wahu ɛkwan bɔne a wofaa so a wosii saa ɛdan no. Wahu sɛ agye afiri wo nsam. So ahu? Hwɛ, baabi a esie no, sɛ woamfa nsi hɔnom na wode kɔsi baabi foforɔ a, ɛbɛfira tɔ ama ade no asɛe. Sesei so ahu? Aha abɔ wo, aha abɔ wo. Sesei, asomdwoeɛ na ɛsɛ wohia. Wohia ayaresa. Nso no, baabi a woda no, ɔboafoɔ wɔ hefa? Me nua, ewiase no a yɛwɔ no, mese first no ewiase no, ɛnyɛ ɛne nnɛ o. Ɛno nti no, sɛ woreyɛ biribi a, ɛwɔ sɛ wodwene ho one two, one two. Ɛnyɛ nnipa nyinaa na wɔn sunsum na ɛyɛ bɛtɛɛ saa a wobɛtumi ne wɔn afa, de wɔn afa kwan bɔne so o. Obi wɔ hɔnom a, wode ne, mmɔɔ no a wode ne fa kwan bɔne so no, mmɔɔ no a wodwene ne ho adwene bɔne no, na ɛreba wo ankasa wo so na wonim. Ɛsiane sɛ Nyame wɔ obiara sɛnea ɔsi yɛ obiara, sɛnea ɔsi bɔ obiara ne spirit a ɔde hyɛ obiara mu. Me nua, yɛmfa ntu yɛn ho fo. Nea yɛwɔ mu no, yɛnsɔ mu saa ara. Nyame mmerɛ ne mmerɛ pa. Nyame nhyira na ɛma onipa yɛ ɔdefoɔ o. Sɛ Nyame ma kwan, Nyame bue kwan sɛ me nua, ɛwɔ sɛ wokɔsi dan a, ɛkwan, ɛ, kyerɛ sɛ, ɛkwan a ɛbɛfa, ɛbɛfa so a ade no bɛba bɛtɔ hɔnom no koraa no koraa no, ɛbɛyɛ wo nwanwa. Nea wobɛhu ara ne sɛ wode no nkakra nkakra nkakra nkakra nkakra na woapagya ade no de asi hɔnom. Saa. Ɛmpere wo ho nyɛ adeɛ a Kyerɛ sɛ, wo ankasa wɔte wo tiboa abu fɔ sɛ ade a mereyɛ yi deɛ, ade no a woreyɛ no, ayamhyehyeɛ ka ho sɛ barima yi kɔhu a. Ade no a woreyɛ no, wo ankasa w'akoma, aberɛ biara no pressure, telefon, wo wo fon renge na sɛ barima no wɔ hɔnom a, ɛnam eh, ade a woreyɛ no Ghana no nti no, wompɛ sɛ barima no ɛbɛte, eh, sane sɛ wɔte sesie yi a secret no ada adi. Ɛno nti aberɛ biara telefon bom a na woyɛ mahyew, me nua. Ei! Me nua, seesei no nneɛma no sɛnea nneɛma si kɔ no sɛ woanhwɛ nneɛma yiye, w'ankasa wode wo kra bɛtwa so na ade no a woyɛ sii hɔnom no na afei na akɔ akɔdi baabi basaa. Na nea woammrɛ no, ɔno na na enjoy. Na woakum wo ho ayɛ nneɛma bi, wote aseɛ, baabi a wowurawuraeɛ a wonyaa sika no kɔyɛɛ saa ade no, asomdwoeɛ a woannya. Kyerɛ sɛ, me nua, ɛwɔ sɛ yɛhwɛ nneɛma yiye esiane sɛ Nyame deɛ meka ne sɛ, Nyame mmerɛ na ɛyɛ mmerɛ pa. Mma yɛmmfa ahoperepereɛ mma yɛn tutu ammirika nkɔwura baabi a ɛnni kwan sɛ yɛwura, na akyire no akɔfa ɔhaw bebree ayɛ dɛn de abrɛ yɛn. Anɔpa yi, kakra yi ara na mede rema wo. Menim sɛ me nuanom, mobɛsom na yɛn nyinaa yɛadwene ho na yɛatu ho anammɔn, na ayɛ nhyira de ama.